eye mí va va mɔa dzi eye mí va va gblɔ enya si ke Mawu tsɔ ɖo didi ne mía. Eye mí le ƒom kpokpo ɖo ta nya gãtɔ ya ŋuti nyi bena ƒomea, leke Mawu ɖo ƒomea alo leke Mawu le dzi be ƒomea na nyi ɖo la. Mí ƒom kpokpo ɖo etɔ kpa dzi ƒe dɔdeasi, enɔ kpa dzi ƒe dɔdeasi kple ɖeviwo ƒe dɔdeasi. Egbe la, ne Mawu ɖe mɔ ƒo mí vava kɔ ɖe la, aɖe mɔ bena míaƒo ŋkɔ ku ɖo toƒoɖonyawo toƒoɖonyawo gbea. Mí la ƒo ŋkɔ ku ɖo toƒoɖonyawo ŋuti. Eŋuti ta, mía ame si kono le mɔa dzia, enyi Emmanuel et Diama Awudja. Mí nyi dɔkpedela. Eye ame si ke ne le aɖaŋu ɖe mɔ alo partie technique enye mía nɔvi alo mía fofo Agbe. Eye ame si ke ne le trɔsine ŋuti le camera eye nya sɔ kpɔm ne didiƒokpɔtɔ la, woyɔe bena Abbas Wuro Bangana. Mawu neyra etoyinɔlawo. Míado gbe ɖa. Mawu gbagbe, amenuvela Fofo, míkafu wò, mído wò ŋkɔ gã ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me bena wò va ɖe mɔ Kekea me nyui sɔŋ eye wòva ɖe mɔ mievava gbɔe la, Mawu va gbe akpe na wò. Amenuvela Fofo akpe na wò bena wòɖee sɔ eye wòkpɔ mía ta eye wòve mía nu. Míevava nɔ anyi la, wò dɔlawo si ke nole to dzi, wò dɔlawo si ke nole to dzi, wò dɔla kewo la va kpɔ mí la, míegblẽ woƒe agbea katã kple woƒe nukpɔkpɔ kple woƒe nusemɔ̃ kekeŋ le asiwò me eye mínyrɔ le parti technical kple teƒe si ke mi la le Yesu Kristo Nazareth ƒe ʋua me eye mi nyɔ to dzinɔlawo ƒe nyasemɔ katã le Yesu Kristo ƒe ʋua me bena ame ɖeke ma se nya gbegblẽ o. Enya si ke mi ato la ame sia na se me bena nye nyateƒe madamada la wɔ nyɔe na ame ɖe. Mawu akpe na wò be wò dza wò ɖe zɔ vɔ eye wò yi edzi eye wò wu nu ne nu wu wɔ la mi asɔ bubu kple dodoɖedzi na wò le Kristo Yesu Kristo mia Dela ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Enyɔ musɔ
egbea nɔ gaxoxo sia me. Ewa akpe ɖaka.
Eh, mi da akpe na Mawu ke na bena mɔnukpɔkpɔ sia gasu mía si egbe bena míagava do dze ɖe enu vevi ɖewo ŋuti. Eye mi ɖe ƒo nu kpɔ ku ɖo ƒome siwo tu ɖo Mawu be Ee, dodo dzie. Ƒome si ke wotu ɖe Mawu be kpɔɖeŋu dzi ye sigbe lɛ ke egbegɔ̃nya gblɔea, Miƒo nu ƒo ku ɖo fo e ƒome fofo ƒe dɔ ɖe asi, eye mina gba do ŋku nu dzi na mi ku ɖo ɖeka ve nye bena, ƒome fofo be dɔ ɖe asi vevitɔe nye bena ela kpɔ ebe aƒe dzi. Ƒome fofoa ekpɔna ebe aƒe dzi. Ɛɛ, etsɔna eƒe aƒea dzi ye tana mɔ na. Ebe aƒea yi mɔ nyuitɔ kekeke na kekeketɔ na ebe aƒea. Ƒomea fofo ƒomefofoa ye nye ame ke ŋutɔ la nyi kpɔɖeŋu nyuitɔ na ebe ƒomea. Ye la nu kplɔ ebe ƒomea le mawuvɔvɔ̃ me kuɖo bubudodeameŋuti me. Ẽ, ye ebe ƒomea la nye bubu bubu ƒomea. Eye la wɔ edɔ mawo. Eye mi gblɔ be sigbe ƒome dada nenea, eƒe dɔ ɖe asi veve woe nye be na, oh, ele anye ameke fa na kɔ na ebe ƒomea. Ẽ, akɔ fa la ebe nyi na ebe ƒomea. Sigbe leke ya meɔ, mia, mia fofo tsɔ nya, eye mia tɔgbe tsɔ nya nu dzi nyɔnu tutu dɔ gblɔ be ahoe fa. Nyateƒea, nyɔnu be dɔ ye. Ye nenea ŋutia, nyɔnua ŋutɔ edɔ la nu ƒo akɔ fafa so gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ. Egɔ be ŋkeke ɖe kpekpe ku ɖe ebe nya ta. Eya ta tsi be gbɔgbɔ kɔkɔe la nu fa akɔ ne gasiagame ne tsa ne va te nu wɔ ebe dɔa le ebe ƒomea me. Ye do pe ve gɔa tsa na nyɔnua enye be na eya fiɔ nu eya fiɔ nu ebe ƒomea eya fi nufiɔfia geɖewo ele veve ɖe e ame bubu e toɖoɖo e enuya e ɖokui bɔbɔ e tufafa tufafa sɔsɔ ke. Sɔsɔ ke nyɔnu la fiɔ ebe ƒomea leke wo la ponu po ɖo na megan ho bubu me tɔ ɛ ye kuɖo leke wo la da akpe egɔn be na ame sugbɔ wo ŋlɔna be akpa veve tɔa. Ne ame ɖe na wo nu alo ewɔ nu nɔ ne wo da akpe nɛa, wo de fiɛ be nua dzɔ dzi nɛ Ẽ, yi ŋɔ nu kebe wɔ na wòa. Wòa ne wowɔɛ na wò kpoa, wò la trɔ gbe dome adzo shigbe wòe sɔ da ɖe wo gbɔ. Ne wosɔ da ɖe egbɔ tsã eke lɔ̃ eŋe ɖa ɖi na wò kpoa, wòva yi ŋɔ gbea, wò la da akpe godoo. Eya ele veviɖe bena nyɔnu ela fiɔ nuku ɖe eŋuti le ebe ƒomea me. Ye mi gba gblɔ be shigbe leke nyɔnu nyuie kpɔ ɖe ŋu, kpe ɖe ŋutɔa, ela sɔe do ku do anyi, ela kpe ɖe ebe ƒomea ŋuti blibo le ego nyuietɔwo me. Ee, egɔ̃ be nyɔnu ke gbana suɖoea, etɔ tsã la do taɖodzinu ɖe ɖa ɖe ebe srɔ̃ɖeƒea ŋuti ye nukpɔkpɔ deŋgɔ la nɔe ŋuti. Ela nɔe si na ebe ƒomea. Ee, nyɔnua ke Mawu gblɔ be ela va kpe ɖe, ela nye kpeɖeŋutɔa, etɔ magava nye agbã na ƒomea kaka sɔ yi ne ɖeviawo le sia, etsã la gba nye agbã na ŋusua, eku ɖeviawo dzo va baka na kpɔa, ena be ame ke kɔkɔ wo kpata.

Ke mi gblɔ bena, Ɖeviwo tsã o la wɔ woabe dɔ ɖe asi. Ele nyi bena, ɖeviwo wa, e, mi ŋutɔ te ɖo Efeso ƒe agbalẽ, e, ta ade kpikpi ɖeka va na etɔ̃ kuɖo lododo ƒe agbalẽ kpikpi, e, lododo ƒe agbalẽ ta ade kpikpi blave sɔ yi blave vɔ tɔ̃. Ɖeviwo la ɖo to woabe dzilawo. Ye ne woɖo to woabe dzilawoa, wo la nye ame kewo wɔna ɖe eye nya wogblɔ na woa dzi ɖoɖo to enyɔ bua edzi wɔwɔa ele viviɖi. Egɔme be na ɖeviwoa ma amesiame la to doƒe woa ta eye ɖevi ko nyia wome le dza se ɖevi be teƒe ye o. Wole dza va ɖo doƒe ɖe ko tsɔ la va nye dzila ta. Wola nye ɖevi ke ɖo na to eye mi gblɔ be na etoɖoɖo tsa nyɔ

Emɔ le ŋti dji la wòe la fiɔ emɔ ko wòtsɔ la zɔ ye wòla do afi ko wòle yia eye be gɔa na ɖeviwo tsã mi gblɔ be la nye ɖevi ke wɔna edɔ edɔ ko ɖo nɔ le axomea wòla nɔ wowɔɛ woma gblɔ be na ameɖe le le wɔɛ ŋtia wòtsɔ la wɔɛ egɔ me na tutu do be nyi tutu do be nyi ye ne wowɔna axome dɔa e go le anya be na e gɔme do kpe la nɔ a agbe wa ŋti. Egblɔ be, Na ɖevi ke mu wɔna dɔ ɖe kpekpe o le axomea, ee, gɔmedokpe ɖe kpekpe mu le ebe agbea ŋti o. Ela nya woma pɛ, vɔa mudo gɔmedokpe nyuie ɖe na ebe agbea ŋti o. Egblɔ be, Na ee, sɔ goɖoa wole dja va kplɔ ame. Woyɔ ŋ kplɔ nu kpɔ o. Omu, omu klo agban kpɔ o. Omu bɔbɔ kpɔ o. Ola do alɔ gome, ola bu be ameke bɔbɔa ne mla anyi tsa, mu le eteƒe o. Ola nye kplɔla baraa. Wa kplɔla vɔ̃ɖi ta ehiã be wò tsã wò la wɔ dɔ, wò la nye dɔwɔtɔ so kaka vive me la si ku ɖoe. Ele veve ɖe, gɔmedokpe nyuietɔ ye be nyi na wò, wò ko wɔna ahome dɔ ɖekpekpe ke etɔwò ku nɔviwo wa ano kpe ɖe wa ŋuti. Eye ne eva do sukulu be ko tea, wò la nye ɖevi ke tana si ɖokuiwò ye wò la fiɔ nu

Womkpɔ mɔ na gbé bé na woma fiɔ nu o hiã yé lé dɔwɔpé tsã wo la tuo ɖo wo la mla o wo la ta ti ɖokui o lé dɔwɔpé tsã wo la fiɔ nu ɛ wo la fiɔ nu yé sigbé vi nɛnɛa dodo la nɔ apo ba gbé ŋti wo la nɔ dodo la nɔ apo ba gbé ŋti disciplinɛ dodo la blibo la nɔ apo ba gbé ŋti né dodo mé lé agbé wa ŋtia woma teŋ. O mate wɔ ŋɖe kpekpe o, mate kpɔ ta na aƒe va gbe o. Eye sigbe ɖeke mi gblɔa, o la nye ame ke tsa no do dɔ na woa, o wɔna, le sukulu ya, dɔkpla pɛ ya, no do dɔ na o kpɔa, o la wɔe. No wɔe nyui ɖea, ahan, wɔe na ɖokuiwo he, dzi la no dzɔ Apetɔ o, dzi la no dzɔ tsi tsa o tsa ɖe ŋti o. Ne mi gblɔ be no va do Mawu be ƒuƒo pɛ tsa, o la nye ɖevi ke nyi kpɔ ɖe ŋu nyuie tɔa, Ẽ, na ame sugbɔ, amewo la kpla nu nyuie ɖe gbɔwò ye edzi la nu dzɔ wo ɖe ŋuti o, dzi la nu dzɔ tsã wò ŋutɔ tsã ɖokuiwò. Ye ne wòdo ha do mea, wò la nye ame kee esɔ na, edo na lɔ eha, wò la nye ame kee sɔ na enu ɖe sɔ va kpe na ɖo ede ede ŋuti na eha kpoe. Le eŋua mea, wotsɔ ɖe tu do wa eŋua, wòɖe tu e ƒuƒoƒe wa eŋua, wòɖe tu ame ɖe do eŋua, ele veve ɖe. Eye mi le gblɔm be na ɖevia eya ela to nɛnɛ be dope goɖoŋ keŋgbe ola nye ɖevi ke otsã ola ola tse ola e eke wala yi gɔme ola po ola po se ye oma se ese popo be e dope o ola va tse ku atse ku sɔ goɖo ye ola nye viɖe blibo na woŋtɔ ɖokuio pomewoa. Woɖo ŋutɔ tsã eye miabe dzidzimewo la nye wlatse ku geɖe. Eŋuati tsã mi do kpe ɖe edzi ku ɖo lododo blatɔ kpikpi wuiadrẽ ɖevi ke ŋu teŋ ɖo na toa mi gblɔ le funu. Lododo tablatɔ kpikpi wuiadrẽ ku ɖo lododo wuiatɔ kpikpi atɔ ye le ɖevi ɖe abe ɖevi nene. Ye mí la gba yi edzi gba le do ŋku enu dzi na mía nɔnɔ le gblɔ be na Mawua, ele dzi be ame sia ame ne wɔ ebe do ƒe. Ele veve ɖe ŋutɔ. Etɔ kee elɔ̃ na ebe ƒomea, eye nye ame kee e. Ekpɔna eƒe ƒomea ta tsɔna eƒe ƒomea dzi tana mɔ. Enɔ ke ebɔbɔna eɖokui ya eye esɔna eɖokui dona anyi esana vɔ na eƒe ƒomea ye ɖevi ke dona toa eye elɔ̃na bena enu ke wofiaa ye la sɔ do nene ye la sɔ do dɔ wɔwɔ mee. Eye ne ame sia ame le wɔ nene be enua la na be mi la no zɔli kaɖiɖi nyuitɔ me mi la no zɔli ɖeka wɔwɔ me. Eye mí ɖola nya bena mí la wɔ esia bena mía di Mawu. Mo nye ma, mo amɛgbetɔ e doe na mɛɖe o. Mawu e doe na mí ta kuɖo lɔlɔ ke do na mí kuɖo kankanɖedzi ke sɔ do mía ŋuti ta. Amɛsiamɛ ɖola wɔ enua. Eye mí gblɔ bena Mawua e do nyɔnu bena ela ku ɖe ye ŋuti kakakaka sɔ yi ye. Enua ŋuti Mawu ɖe mɔ be nyɔnu ne kuɖo srɔa ŋuti kplikplikplikplikpli e nɛnɛ Mawu do nyɔnue ŋua eo ke oteŋ kuna ɖo Mawu ŋutia ola teŋ ku ɖo esrɔ tsa ŋuti kplikplikpli eye wò ke oteŋ kuna ɖo srɔ ŋutia ela kpeɖi ŋutsiwo bena ola teŋ ku ɖo Mawu tsa ŋuti blibo. Mi gblɔ be Mawu wɔ ŋusua? Me wɔ ŋusu be la ku ɖe amɛ ŋuti sɔyio ke be ewɔɛ le denvɔ mea o ewɔɛ apɛtɔe ewɔɛ enɛ dokui si nɔnɔ ɖɛ bena eye ɖu fia ɖe nuwo kpata dzi Eye na ŋkɔ nuwo ta. Ŋusua, ebe dzia mu sɔgbe be na ya ku ɖe ame ŋti kaka sɔ yo. Ne ku ɖe ŋti viɖea e ti vɔ. Vɔa e ɖokuisi nɔnɔ wa ke Mawu na ŋusua. Yi ɖe de kuku nɔwo be na e nye, e nye alo dokui tɔ djidji alo dada ŋgba ba xɔ edzia o sɔ do se o. Ne ba djo le Mawu be tame ɖoɖo ŋti o. Ele veve ɖe Mawu na ɖokuisi nɔnɔ ŋusu vɔa e wɔ tame ɖoɖo ɖe ŋti be na. Eye ƒomɛ ke la tsã wo la le alɔ na woa nɔnɔ ye wo ye ye kuɖo srɔ̃a ku viwo kpata wo la zɔ̃ ɖo ɖu be na edu ke wo le ƒoa nunana xɔasi ke le ŋgɔ na woa ma kpata wo la xɔe ma nye enye nye be nya mu le eya mɛ o mu le fu nu o. Eye mi sɔ do ŋku na mi be na le e Korintitɔwo ƒe agbalẽ gbã eta gbã kpikpiwo enyi mɛ Woƒo nu ƒo na mí ku ɖo eke mía kpata mí le pui ɖo ɖu be na mía teŋ lé enu na na xɔa sia ɖo go ta e e le veve ɖe. E mí gbo do la gba nya be na e ame sia ame la na akɔnta Mawu eya e le veve ɖe. Akɔnta nana Mawua e le veve ɖe. Mí la nu do ŋkui gbe sia gbe. Mí do kpeɖedzi na mi ku ɖo Roma ƒe agbalẽ woe ne kpikpi woe ve. Ẽ, mìlana kɔnta. Mímlɔe wɔ ɖekpekpe na mía srɔ̃ ŋusua ye o, eye nyɔnu tsã, e, ŋusu tsã mlɔe wɔ na esrɔ̃a nyɔnu be ne dze eŋu ye o, alo ɖeviwo le wɔ bena ne dze yewoadze yewoatɔ ŋu o. Ao, míle wɔe gɔ̃ bena mía kpata mílana akɔnta. Amesiame lana akɔnta na eɖokui. Ahan, ta míle wɔe be edze na Mawu ye. Esia wɔwɔ nyuia, efiɔ be mído, míle ɖo to Mawu Ye mi le di dase mia be lɔlɔ ke le mia mea na Mawu, eye mi gba le ta ti dase ɖiɖi nyuie do mia ƒe ŋgbe ɖo me. Eya ena be na le ƒomea mea, ne wo ya le kpɔ ɖokuiwo be yi le dzi akpa yi nyuie sɔ wua, e biɔ so ɖokuiwo, gbɔgbɔ kɔkɔe biɔ so gbɔ be na atrɔ ɖiɖi ɖokuiwo va viɖe, atrɔ kpɔ be na mu nye wo ɖeka le pui o alo mu wo ɖeka le zɔn Wole ame mi le zɔ do ɖu ye ta a diri ɖokuiwo va ame kewo le gɔmea gbɔ. Ye ame ke le gɔme gɔmea tsan ne wole gɔmea kpa do la dze agbagba la trɔ kɔ ta yi dzi be na ɛhɛ wo tsan a asɔ kuɖo ame kewo ame ke le dzia kpɔa azɔlia ye la nya zɔzɔ na mi le ƒomea me. Eye enu vevitɔ ke ele asiwò be na wò la sɔ na ƒome wòa sɔ wua ɛɛ. Enu veve, enu xɔasi yi ke wola sɔ na le ebe ƒome mea, enye wò ŋutɔ ɖokuiwò. Wò amea, etɔ ko nya enu veve ke le asiwò sɔ wa, enye wò ŋutɔ ɖokuiwò. Asɔ ɖokuiwò de anyi na ƒome wa, asɔ ɖokuiwò na ƒome wa. Nunana xɔasitɔ ke le sɔ wu le ƒome mea, menye nu ke wòle sɔ va o. Wò ŋutɔ ɖokuiwòa, asɔ ɖokuiwò sɔ na na ƒomea. Tutugbã, ele veviɖe. Ye evegoa tsã, afi ke wòlea vɔsa

Eke wòle agba sɔ na sɔ kpe le ƒomewo mea alo vɔsa vevitɔ ke wòla sɔ le agba le ƒomewo mea enye apo game. Apo game ele veve ɖe. Mi va mi gba va kpɔna game na miabe ƒome o. Vɔa mi po mi kpɔna game na enu buwo, enu kee Mawu ŋbiɔ so gbɔ o alo nu kee woma na ebe akɔnta o. Mi kpɔna ebe game ya vɔa e Mawu le biɔ so mia si bena. Míabe gamea, mila, mila kpɔ game na míabe ƒomea, enye vɔsa blibo, enye nu nyuie kee wòla na ƒome o. Ye enu xɔasi ko la gba na ƒome wɔa, ata ti na ƒome wɔa, enye aƒo dokui bɔbɔ. Etɔ, enɔ, ɖeviwo kpata, e, aƒo ƒomea, ehiã be wòla sɔ dokui bɔbɔ sɔ ɖo, sɔ na ƒome o me. Egɔme, gake me wòbɔbɔ ɖokui wɔa, kaɖeɖea, enyɔ na sɔ wu. Ye ne nye be na enuwo le ye dzi nenea, Mawu sɔ na ebe e miɔ na kataya, e kataya e la sɔ tsɔ mia dzi. Ye ne ƒomea le nenea, Mawu be kekeli tɔ na kpɔ ƒoxla ƒome wa, kekelia tɔ na kpɔ ƒoxlɛ. Ye Mawu be kataya le ƒome wa dzia, e kpɔ na ƒome wa ta be na ƒomea nɔ na dedie nɔnɔ blibo ɖe me, eye yayra tsa nɔ na ƒome wa me. Ye ƒome ŋua eye dzina ɖe edzi eye kpɔna ŋgɔ yi ale gbegbe. Ye ƒome ŋua eye nye na nukpɔkpɔ. Ye ƒome ŋua eye mi la gblɔ be na eye di ƒome ŋua eye di Mawu. Ta ne nye be ƒomea le nenea, mi la kpɔ be ƒome ŋua eye la nɔ sigbe. Eye nya ke mi sena le Psalmo alɔfa ɖeka bla eve vɔ adrea eye mia be ƒomea la nɔ nene. Kuɖo Psalmo alafa ɖeka blatɔ̃ vɔ tɔa, nɛnɛ nya bé ƒomea é la nɔ é ŋua. Ké Mawu ŋu biɔ mi ŋɖéké mi la mi ma teŋ wɔ o. Ké mia ga do ŋku na ɖéviwo bé na ɖévi ɖé kpékpéa e mia bé dzilawoa é nyé e a e aŋtsrɔɛ antsrɔɛ nyé aŋtsrɔɛ mia bé dzilawo nyé antsrɔɛ ké dji mi la zɔn mi la lia la sɔ yi edji

Mí gba gblɔ na ɖe le français be echelle ye wo la zɔ wa dzi ɖeka ɖeka ɖeka keŋ gbe wo la teŋ do ɖo pe ke Mawu ɖo nɔ be wo la doa. Ta ele veve ɖe be na ne wo zɔ atsrɔe wa dzi vɔ ye wo va do dzia, ŋgba ŋlɔ be atsrɔe ke ye dzi wo zɔ kaka va do dzia o. Leke ke be nyɔ na wo ye le vivi wo le se veve tsa wo la do ŋku be e atsrɔe ɖe dzi ye yi zɔ kaka va do funu. Nenye be woŋlɔ bea, Kokoko dodo le Mawu be nyawo ŋuti, gbeɖeka wòle agba hiã bena wòle agba dzia, wotutui dangboe kɔ afɔ vɔ, wòle ava ge le dzi sigbe le ke ado ŋglo ge na nene, wa Mawu mu wu agbetɔ bena ne wodo dzia age o. Nuleke wòlie yia, wòle agba wɔ bleble, wòle agba didi nene. Eŋutia, ee, ee, viɖe kpekpe

Alo aŋu dza o ne viwò sɔ avɔ va be yeado edzi ne yeayi dzia? Ao, aɖi ɖe vi ele anyɛ to. Alo e, e, e, alo aŋu dza ko nyia, maɖe mɔ na ɖevia o. Ao, munyi nɛnɛ o. Nenema wogblɔe wɔa o. Miɖo la nye dzila kewoe Ee, kakaɖedzi, mina na kakaɖedzi míaƒe viwo. Mina do ŋusẽ enu. Mina do ŋusẽ mía ɖokui. Mina sɔ mía ɖokui na ɖe míaƒe viwo ta. Mina nye ame ke dona veve nu, ame ke dona ŋusẽ nu, ye mina de mɔ be míaƒe dzila, míaƒe viwo wola zɔ mía dzi bleubleubleub ye wola ɖo dope ke Mawu sɔ sɔ ɖo Nenye be womete ŋu wɔ nene o, womete ŋu vea eme na wo nene o, ye ame bui ava sɔ eɖokui sɔ sa vɔ, ye ɖevia lia edzi va yi do doƒe vɔa, ye wova ɖe nɔ te kpɔ be eye ya yi ɖava ɖua, ẽ, wo la ɖu pɛpɛ vɔa, me wodze Mawu ŋu o. Ŋdo bubu Mawu be yeŋkɔ ŋuti o. Ta Mawu nekpe ɖe mía ŋuti be ame sia ame nedze si ebe doƒe, nedze si ebe dɔ ɖe asi sigbe dzila nene, sigbe viwo nenea, mía kpata mía wɔe bena Mawu be ŋkɔ ŋuti nekɔ. le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke nyisɔ amewo biɔ mí biɔbiɔ ɖewo ke mí ŋute na wo do ŋuti o. Ke ŋgbe mí sɔ dzo le efie e do ŋuti ŋua mí va bena mía mía míatrɔ asi le eŋuti gbe ku ɖo Mawu be ame nu veve. Ame ɖe le biɔ mí bena e sigbe enɔ Ke edzi o, edzi o vɔ ye kpɔa e e la gbe lo ye ta ti e gble o ɖe e be dzo le yi e dzo le yi ye ame bu ya e va sɔ o dzra o ɖo alo wo ŋtɔ o va zu aya ɖu vi kaka o va zu ŋɖe sɔa ɖe ne va nyɔ na wa ɖe ɖe o la do ŋku enɔ ŋua maa. Yo, ame ɖe tsã biɔ be na esrɔ̃tɔ ɖewo, esrɔ̃ ɖewo le alo vitɔ ɖewo lea? Woawo nye, wonye ame kewo kankana vi kpoe, shigbe leke wowu na mɔlu ɖe anyigban nene. Womu nyi na vitɔ ko wolé na ŋku viɖe woabe aƒe ŋuti o, alo woakpɔ woabe aƒe dzi shigbe leke Mawu biɔ o, alo woawɔ woabe dɔ ɖe asi o. Wotsɔ wo hlẽ kɔ ɖi kpoa wotsɔ wo le yi. Ena be ɖevi sugbɔ woa, woa tɔwo le agbe vɔa wotrɔ zu tsyɔ̃evi. Ẽ, woanɔ ela gbe vɔa wotrɔ zu tsyɔ̃evi. Eye amɛɖe tsã egblɔa be na e, ega le ŋusu asi vayi nuna ha ya sɔna nu ko enu bubuwo, enu bubuwo vɔa eŋlɔna be ebe axɔe le akpa ŋua dzi ɖe leke wole awɔ do maa. Yo, Marta ti enya na Emmanuel ne eɖe le esia ne egblɔa ne eɖe le asinye tsã masɔ kpee. Nya Ya ne ɖe si. amea le toa dzia, ne ameawo le to dzia, Wo la se nunyabiɔse ŋɔ. A. Enyɔ nunyabiɔse. Tutu gbãtɔ a nye be na enɔ ke dji wa eta ti o ye o do aya le amɛɖe be alɔmɛ kaka ne nye be o va sia e la nu nɔ te kpɔ vava nɛ a ɖu aɖe eske enyɔ be o la nɛ la ɖu ma a? Ɛ o la nɛ la ɖu kpoe ɔ so ɔmu so ɔmu gin so dzi o ɖe o nɔ ƒodo ɖe mɛ ŋ o tri ama si ɖekɛ kple afã eye ŋ va kpɔ dzi o tsa kakea ŋkɔ kae le asi o mekɛ o sɔ ŋkɔa nɔ o fikɔ to so hun kae le lãme nɔ o leke ba le lo tsa sɔ sɔ ke do la na ŋ a sɔ ke sɔ ke dzi la o gale mɔ lea me wa ŋtɔ me ɖoɖo yo gale mɔ afi ƒode Ahovigbadodro ŋu kplɔna dzilawo ɖo do bena womate kpe ɖe wo ame viwo ŋuti o. Eɖewo lia nyi gbɔgbɔ vɔ̃ ƒome ƒe gbɔgbɔ aɖewo lia e wokplɔna ame do nana bena nenema nua va dzɔna ɖe ame dzi kpata. E etɔ la dzi vi me mesusu ɣi bena ne edzi vie yeagblẽ da ɖɛ o. Mesusue nyi bena yeanɔ aƒea me vɔa yemasɔ ɖe le eme o. Me mesusue nyi bena Ya kpɔ ga abe nɔ nɔ ha kutɔ anɔ yi kutɔ awo ŋɖe nɔna gbodo me ne nɛnɔ me nua ŋɖe nɔna abe me nyi be ŋɖe kpekpe me nyi fata alo gbalo ŋ ame ɖeke tɔ me nɔna anyi kpɔ kpo gbalo kpo nu yɔ jɔ ɖe dzi o eɖo nyi na ƒome ƒe gbɔgbɔ wo eɖo nyi na fiƒo de eɖo le wo nyi ame si ke wo sa gbe do ame ɖewo wo to nya aɖi nya na wo esi ke wo wo me wɔ dɔ so ŋti oa enu sia wo zu na fukpekpe va kplɔna wo do ena be le aƒewo me egbea

Ŋutsua dzi, nuɖe le dzɔ le nyɔnua dzi. Gbɔgbɔmevɔ̃wo tsɔ le. Ko gbɔ, mami ƒe gbɔgbɔwo, edã ƒe gbɔgbɔwo, fiƒode ƒe gbɔgbɔwo, nɔnɔme si ko mía ŋutɔ míɖo asia, ena be agbo ŋu le mía ŋuti. Fi si ke agbo ŋu le ŋutiwò ye wòva ɖe srɔ̃, dzi vi la, gbɔgbɔ vɔ̃wo mana mɔ gbeɖekegbe bena vi ke wò ŋutɔ dzi alo nyɔnu ke wò ŋutɔ kpɔ be dzɔdzi na ye. Ye wofɔ adegbe bena yefɔ kesinɔnu la agblẽ da ɖe o. Mi gba lɔ ye nyi o. Nu gba lɔ ye nyi o. Nuɖe le dzɔ.
Yo akpe kaka eh zã ɖea mi la ŋu mɔa na mi, mi la ŋu ka na mi. Ye mia tsã mi la sɔ mia tɔ asɔ kpe ɖe ya ŋuti. Eh sigbe leke eh mania gblɔ nenea Enya veve ɖe le funu ewla ɖo funu vɔa gɔmedzedzea kpoe nye bena wola sɔ ke wola sɔ ke wo ŋutɔ veve sese wu gã o kaka wobi na dzi do ɖokui o wola sɔ ke wo ŋutɔ ɖokui o wola kpɔ sɔsɔ ke so mawu gbɔ mawu be sɔsɔ ke ko vɔa ela na be aminu veve la do ela do dzi ela ela xɔ dzi o sɔ do se ye wola te sɔ ke enɔ o alo etɔwo faa alo wòle ate sɔ ke esrɔ̃ ŋusu faa. Egɔn bena, mi ma de mɔ be mia be sɔ gbegblea ne gba le mi da ɖe ahe dada alo pipo dea me o. Odo la djo, odo la so ka kuɖo apo esɔ me gbegblea, efu kpekpea, ee aya ɖuɖu odo la so ka kuɖoe ne ayi ŋgɔ veve tɔa ye ŋua. Mu nye fu kpekpea le veve ɖe o, Efukpekpe wan tsã gaɖo mea enye na ee enye na tutuɖo na mía be agbea. Ameɖewoa wole woatɔ ku wanɔ gbɔ vɔa ee omu teŋ yi ŋgɔ o vɔa ewo ko do aya ee ŋɖewoa Mawu de mɔ be aya ɖuɖu ŋua ne efiɔ nu. Aya ɖuɖua nye na tsitsa na mí ga gaɖo me alo ee

mia ŋuti ta sɔsɔ ke ya ye le veviɖe. Be ke le veviɖe sɔ woe nye be adzo aŋlɔ be aƒo sɔme, vevesese be sɔmea, ee, ayaɖuɖu be sɔmea ne azɔ yi ŋgɔ. Ne woge ɖe Mawu be ɖoɖo mea, Mawu ŋutɔ la gba ta mɔ na wo. Ne wole bidzi ye wole sɔme gligã ɖe e susu me alo edzi mea,

Eya ta gblɔ ɖo na dɔ ko wole wa alo ga ko wole ɖu fa ma nu si nu wɔ la nɔ na Yehowa. Esi be nua ma dze ŋkume nɛ o. Vɔa ne enɔ ye wònɔa viviti ɖea, eya la nɔ anyi ɖe gbe sia gbe. Eya nɔ vɔ̃m ŋutɔ bena esɔa meva kpɔ ɖe awɔe nɛ o. Vɔa le ŋkeke ɖe ko ƒea,

Míawo. Eye nàɖo to. Ne ŋu se eme nyuiɖea, ee, sigbe nɔ nenea ne wònɛa, ele agba ne wo, ele agba ne wokpɔ mɔ bena wòle agba ne kpe, efiɔ wo be ele yra wo be wòle agba ne kpe. Vɔa nenye be etɔ woa, etɔ ɖewo ane wo na, ele akpɔ be nu sugbɔ o, ele agba dzi be ano ne kpe, ano ne kpe. Yoo, enyawo le eme. Ee, wòkpɔa enu kee futɔ fi le mía mee nye míabe kaɖeɖe, kaɖeɖe ŋutie Mawu do ƒome ɖo. Kee enunana alo ŋudenu le sɔ mi le wɔ, le, le lé mi ƒoƒua, ena be kaɖeɖea egba bu kpoe. Kaɖeɖea enye ŋɖe ke e, ewɔna nyɔe na mí. Alo, Na ta lé o. nya, lé nya ɖe asi. Alo. Yedzi. Natɔ, natɔ o, no nɛ ne kpɔ be nu sugbɔ nɛa, eke le asi wa o ya no nɛ. Mawu ŋutie o le do to Mawu le wɔ Mawu be lɔlɔnua, Mawu ya e la ayira o gbogbogbogbo ɖe. Ɛ, eke le asi wa yo la nɛ. Gba se nya ke be le gblɔ, futɔ le ponpotoe dzi be na agbɔdzɔ, ga gbɔdzɔ o, ele asi wa nɛ. Ne ega le asiwò sɔ wu tsa nɛ wòle wɔ dɔ ɖe asiwò ye esɔ go ɖoa, Mawu la na be wole ava wɔ dɔ ɖe asi ŋu woa sɔ ɖo ɖa wò tsa gbɔ wò sɔ wu loo. Mawu ne yra wò. Eyɔ eti ta ame gbogbo ɖewo le asi ke le gblɔ wa eyi na veve sese me nya. Vɔa sɔsɔ ke ne kplɔe do. Ela be na leke le lo tsa la sɔsɔ ke ne kplɔe do. Sɔ ke dilawo Eye nàsi te eye nàkpe le woa ŋuti. Ne wòle kpe le woa ŋuti ye wome baba le gblɔ nya bubu tsã la, si ke ma magblɔe nɛ la, wɔ nɔ nu nyuie dzi ko. Nɔ nu nyuie ke ne le asi wòa, vi ke ne le asi wòa ɖe, nɔ edzi ko. Eye ne gake me eye Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba, ela va ɖo eŋuti nɔ kokokokoko, eye eƒe yayra ƒe ŋugbe ke do nɔ to nya me la, ava sɔ asi wo bena míabu dzilawo, míado dzidzɔ na wo. Vɔ ne dzila be, Ao, leke kutɔwoa Al asi vie ne la wa nɔ ye dzi nɔ ye dzi nɔ ye dzi ko nɔ ye dzi ŋgbedo makpɔ makpɔ ŋba ɖo to amɛɖe kpekpe o na mɔ le gblɔnya ɖe kpekpe tsa awo ye dzi nusike mɔ sɔ ɖo dzidzi nɔ be no wɔ kpɔa ye dzi nɔ wɛ nɔ wɛ nɔ wɛ gbeɖeka gbe be nula kea nusiko ya kpɔ so mɛa ela na ŋdando nu me nya tsita wa nɔ nyuia dzi kpo nɔ nuia dzi kpo. Ŋ, Yesu bena, ne woƒo, ne woƒo tome ne woasɔ ʋegboa na la, menye be asɔ ʋegboa na o, nɔ nyɔea dzi ko, nɔ nyɔea dzi, eye me so nua ɔkpɔ ge. Ame ɖeke medo bli kpɔ eye wogbe agbe be li dzi kpɔ. Ne wodo blia, eblikui ɖekae ke wodoa, ne dza va miɔ la, edza miɔ gbogbo ɖe ŋutɔ. Tsi ta nɔ nua ƒã o, nɔ doe, nɔ doe, elabe nusi ke wole wɔ ɖe dzilawo la, wole do nu na Mawu. Wòlo do ga na Mawu, wòlo na nu Mawu ye, eye Mawu la ɖo ŋuti nɔ gbe ɖeka gbe madamadae nɔ be nu si ke míeƒã la ye kpo mí la ŋe. Ne wova yi ƒã vevesese le dzilawo gbɔ la, yeƒe nueƒea mìanya kpɔ. Tsi ta wɔa nu nyuia dzi ko, nɔ nyuia dzi. Meva be leke wò Mawu ye wòle na nu. Ame si ke ne na nu Mawua, Mawu mekuna ŋɔ o. Mawu maŋlɔ ku lae nyi o. Mawu la ɖoe teƒe nɔ to mɔ vovowo dzi. Ŋ, Mawu ne, neyra mí. Mí le radio dzi vea? Alo? Alo? Ɛ, meka ye fikɔ yɔ mí so? Ɛ, ɖe nu dzo, ɖe, ɖe nu dzo le portable-a ŋuti viɖe.

Mi le radio ʒi ɖe ya ne nya ɖe le asiwò enya ɖe le didi nɔ ƒe ɖe ya eh ŋle se ŋɖewo gɔme le asɔ aƒe o eye gaƒoƒo sia de be wòle se ŋɖe gɔme la va nya ɖe va kpɔtɔ wla le edziwò me la ɖe ɖe go la eyi ya sɔ aƒe be nate aɖe ɖe go ne ɖoŋti ɖe lea wa nɔ alo. Alo papa bonjour bonjour amen.
Amen.

Yeyɔ.
Alo.
Eh, mi mi se donc a. Mi la do ŋuti nɔ.
Alo. Alo mi la nɔ do ŋuti alo. Ahan. Eh. Ye eh eh ebe biabia egba yi ameke biɔ fifia tɔ gbɔ. Be na eh dzila mu wɛ tɔ mu wɛ ba si nu. Vɔ ba si ameke kpe ɖe ŋuti wa o ma ŋlɔ be o o la wɛ nɛ tututu. Vɔ agbalɔ̃ be dzilawo tsã bena yeado nuteƒe alo yeado kodzo na ɖokuiwò. Ne ele, leke be ele asiwò ɖo kpoa, wɔe na dzilawo faa, wɔe na ameke kpe ɖe ŋutiwò tsã. E, ne ele ƒo fi ɖo woa, e, fiƒoɖe kee gɔmeɖokpewo le ŋuti, amu dza ɖi le ŋutiwò, egbem dza ɖi le ŋutiwò sɔ o. Vɔa wò ya kpɔe egbɔ bena womu ŋlɔbee o, womele do nuteƒe nɛ o, edziwò ne kɔ ɖe eŋuti,

Mu le dza ve mɛ o. Egɔn be na wo mu dze agɔ do o. Vɔ etsɔ la kpɔɛ gbɔ be na wo mu wo mu li na nu ɖe ŋti o. Wo mu gblɔ na enya veve nɛ o. Ne wo do na toe yi wo yɔ lɔn nɛa, fiƒodea ma di wo loo. Alo?
Alo? Alo? Aha, mi le to dzi fika yɔ mi so me ka ye wo nyi ɔ? Alo?
Aha, Alo?
kpokpo, eh.

Ne wòle ayɔ, ava yɔ mama le hors antenne 90 34 31 53, 90 34 31 53 le mayɔe fifi o. Ne míkpɔ avɔ kpɔa, ate ŋu ayɔe faa. Eye ne wòle dzi la, be míakpɔe ɖe yeŋuti le gbɔgbɔ ŋkpɔa dzi. Míenya be ƒome gbogbo ɖewo lea, Abosam kple eƒe agbasiviwoa, woge ɖe ƒome me. Eƒome me nu medzɔna dzi na Abosam o. Eŋti ta ƒome sia ƒome ke ne le anyigba dzi la, eɖo la bla go le zã me. Eɖo la nɔ gbedodoɖa me na ti ŋdɔ le eƒe ƒomea ta. Eŋu ama nɔ eme la, enu si ke womeli di le ƒomea me la kpɔ. Ewotɔ la la te si gble ɖe ɖeviwo da ɖe alo ɖeviwo la dze aglã. Enuwo la dzɔ kpatakpatakpata eya meso Mawu gbɔ o. Eso Abosam hɔdriba gbɔ elabe melɔ̃ ƒome le kekeka bena yeako nu kudo, nukonɔa nu kudo ƒome o. Eye ne wòava nyi Kristotɔ ya wògbadze agɔdɔe, eŋuti ta ɖo la abla ago. Eŋuti ta ne nu ɖe le dzɔ le ƒomea mea, gbogbotɔa menye be woɖu nu ɖɔ ƒo do ye o, gbɔgbɔwo le ŋgo dome nɛ. Alo ne gbɔgbɔ le ŋgo dome nɛ oa, amea ƒe luʋɔ me xɔ abi. Ne amea ƒe luʋɔ me xɔ abi tsã, enu sugbɔ tona sona eme. Ena bena míaƒe nukpɔkpɔ alo dɔdeasi ke ne ku mí le Elome le fiya enye bena míakpɔ, míakpe ɖe amea ŋuti le gbɔgbɔ me kple seselelãme ƒe akpa dzi. Ẽ, míakpe ɖe amea ŋuti le gbɔgbɔ me kple seselelãme ƒe akpa dzi, elabena sɔ eviwo dɔgbedela ƒe tutu ɖe mí xɔ. Ku ɖe nu siawo ŋuti la, ẽ, mɔɖeɖe le. Gaƒoƒoa de bena míalé ƒo ƒu koa,

Kakaɖedzi le mía si bena nu si ko me wòle toa, Mawu la na be wòakpɔ ɖoŋti nɛ. Mawu neyra wo.
Amen. Eo. Papa, mí de akpe nɔ ɖe ɣeyiɣi si mí ga wɔ le emɔ ya nu ye e ga de enu ɣaɣlawo de go. Papa, e wɛtu ƒomea nyi.

Ee, viwo, vava be ee, dzi ɖe asiwò me, be wò ŋutɔ ato wò nya la me to wò ameveve me, edzi siwo katã gbã la ƒo abi ŋuawo katã, eye wò ŋutɔ nàkɔ wò ami ɖo edzi ŋuawo dzi be na ɖe. Oo, ne woxɔ dɔyɔyɔ, ne woxɔ katutu be na papa woakpɔ, woa, woakpɔ nu ko le kpɔ le ƒomea me, woase ƒome gɔme, woakpɔ aƒo, ee, ada, woaxɔ ata, aƒo adaŋuɖoɖo na ƒomea kuɖo. Hafi kpɔɖeŋu ko wònyi na ƒomea ɖe. Ne ege ɖe ƒome ɖekpekpe me bena kaɖe ɖe ke wo esɔa, ne etrɔ tsa eke wokua, ale agbe ne ge ɖe woa me. Ame ke wobu woaƒe mɔkpɔkpɔ, mɔkpɔkpɔ yeye ne ge ɖe woa me. Vevesesewo nu ne va yi, ye ŋutifafa ne xɔ teƒe, ɖekawɔwɔ ne xɔ teƒe, sɔsɔ ke ne xɔ teƒe le ƒomeawo me.